Capítulo dies E decision Shon Jan a bin busqué e mainta ei, huntu cu Juan cu tabata wake cu un mal cara manera semper. Sigur bo a siña bo les, mucha! Shon Jan a bisa den djente. Virginia no a contesta. E tabata kontentu ku pronto e lo bolbe wak su frumannan, kontentu ku e lo por konta yofrou Flora i Afefe tur kos i holi e aire fresku a trobe riba bid chikitu di yofrou Flora. Pero for di dia ku e gezaghèber a dun'é su sentensia, el a haña un preokupashon grandi aserka, pasobra el a tende kon Shongyang i gezaghèber a papia di dje. Dikon bo no ta bend'é? E gezelhebber a puntra Shon Yan. Nan a para kombersá lompe pa Virginia, pero tòg el a skucha nan. E pensamentu ku kisas nan lo pon'é na benta. Tabata Legge sinti un tristensa i ansiedat profundo. Shon Yan no ta kapas di hasi esei. Kòrsou el a tende bisa Einan e lo siña obedesé i mi por gana sen ku su benta. Virginia tende hopi storia fastioso di e isla ei, ku ta keda un no muchu leu di Aruba. Na Kòrsou tabatin plantashi grandi i nan ta ta tene hopi mas hende den sklabitut ku na Aruba. Tin ora Shonyan tabata bai einan pa negoshi. e bomba i e shownan, einan no tatatin misericordia. Asina terribel cos tabata einan hopi tempo pasá prome cu Virginia a nace mes. Cu tatatin un rebelion encabesá pa un cativo cu yama Tula. E gezagheber einan a manda mata Tula. Tabata un morto cruel i hopi sanger a drama. Ainda te dia di awe ta ta papia di e insidente aki ku hopi disgustu i rabiá. Virginia no ta ta kier a bai e isla ei, esei tabata sigur. E ta ta kier a keda serka su famia. Di tur esaki Virginia tabata pensando na kaminda bèk. Ora nan a yega Barbolia, Virginia a bula for di e kitrin. Kore drentra e kunuku, Plasi! Julian! El a grita mas duru ke tata por, i el a kana bai serka su ruman hòmbernan ku brasa hanchu abrí. Nan a kore bin top'é. Plásido, ku a yega promé, a bula den su brasanan. Nan a brasa otro, miéntras ku Bomba Félix tabata keda wak. Riba su kara por a mira alegria, pero preokupashon tambe. el a cuminda Virginia cu su cabes, como si fuera e kier a bis'é, Tene cuidao. Mas lat Juliana tambe a yega cas. El a yora ora el a brasa Virginia. Bo a bira flaco. No a dje tanto ey. Virginia a purba trankilisa Juliana, pero e mes a sinti cu su curpa a bira mas suak. E anochi ei nan tur a bai sinta huntu. E otro hendenan ku ta ta wordo den mi katibu na Barbolia tur a pasa un rato tambe. Virginia no tabata kompletamente bei ku su pensamentunan. E tabatin ku traha un plan. E no tabata bai warda riba Shonyan pa wak kiko e lo disidí. Promé ke por hasié mas daño e lo hui. E lo kore bai seka Jefrou flore i pidié pa skondié den su magasina, tapé ku yerba seko. Anochi, nan lo por bai e kueba bunita ku Jefrou flore a kont'é di dje, tantu biaha i ku Virginia a soña kuné. Nan lo por tuma turno pa sinta riba e buriku. Den e kueba, e lo por keda for di bista di Shonyan, di Juan i di e gezagheber. Jefrouw Flora sigur tabata sa kiko e lo tin ku hasi pa sobrebibí. E tabata sigur di su desishon i e no lo konta ningun hende. Esaki mester keda sekreto, pasobra una bes ku e hui Shon Yan lo pasa interogá tur hende. Un katibu ku ta hui ta sanifiká un pérdida di gananshi p'e. P'esei semper nan tabata hasi tur kos posibel pa gara esnan ku a hui. Tabata prohibí pa e piskadónan laga nan boto riba bich, pasobra esnan ku hui por usa esaki pa bai for di e isla. Son Jan sigur lo bai buska na e botonan òf riba lamá. Pero e no bai hañ'é einan. E no tabata tin nodo di prepará hopi, e tabata konta ku Afefe i ku Jefrou Flora. Virginia tabata sa ku tur esaki lo por resultá den strafnan. Bisá! El a mira tur loke a pasa ku e otronan ora nan a hui. Nan tabata sera nan den un prizon chikito na Fort Zoutman i nan tabata suta nan ku kabuya, pero e miedo di wòrdu separá di su famia i bai Kòrsou komo katibu serka un shon ayanan tabata mas grandi ku su miedo pa wòrdu gará. Nunka ántes el a sinti tantu kurashi i tantu miedo alabes. pa su mañan anochi, el a keda warda riba e mihó momento. Un rato, el a para wak e karanan drumí yen di pas di Julian, Plácido i Juliana. I bai el a bai. El a kore mas duru ku ta ta por. Den su man e ta tin un piedra. Plácido a dun'é esaki ora el a bin bèk di trabou forsá. Wak, Virginia? el a bisa. Mi a warda e piedra aki pa bo. Virginia a wak e piedra ku atenshon. Kon bunita e ta bria! Blasi ku orguyo a bisa si ku su kabes. Mi mes a shaina e tur anochi! E anochi tata tapa ku un klechi di nubia sin ningun strea visibel. Un slice di luna flaco tabata loer for di escuridad. Sin luz di cielo tabata extra scur. Virginia no ta ta wak ariba ni atras y a core den roi bay Jufrou Flora su cas. For di rosea el a dal para un rato. Habri su man pa wak e piedra. El a carici'e un rato y fluister, Placido, pronto nos lo topa bek. E ora ei el a sigui kore. Banda di roi tata tin hopi mondi i regularmente e tata ta kita rama di mata for di su kara. Virginia a kore duru duru, un tiki so mas i e ta yega Jefrouw Flora su kas. Ful for di rosea el a para un rato baha su kabes buska rosea nobo pa sigui su kaminda. Jefrouw Flora su kas no tabata keda leu mas. Virginia a prepara su mes pa e ultimo par di meter. I net e ora ei loke el a teme tantu a sosodé. Pasonan tabata aserkando rápidamente. Un bos demasiado familiar a grita su nòmber duru, Virginia! Virginia! El a fris. El a sinti kon e sanger ta kore den su adernan. E kier a bira wak kon leu su tras Juan tabata ta. Ta lat kaba. el a purba scapa, pero Juan a cuminsa core mas duro, te cu el a yegue. Bin aki abo! Virginia a sinti Juan su grip duro manera di hero rond di su nek. Lega mi bay! Mi kier bay! Virginia a purba los for di dje. Pero Juan tabata demasiado fuerte y no tabata pensa di lag'e los ningun rato. su cara a keda cerca di e sun di Virginia. E homber tabata sudando pisa di tur su esfuersonan y el a los algun palabra malo aki aya. Na yoramento Virginia a grita, Laga mi los! Laga mi liber! Pero mas duro Juan tabata gar'é. i a fors'é pa kana bai bèk na e plantashi kuné. Miéntras ku e lágrimanan tabata basha riba su kara, Virginia a primi e piedra ku el a haña di Plácido mas duru ainda den su man. Den anochi skur algun hende a sali for di nan chosa. Nan a para wak spantá. Tur hende a komprondé mesora kiko a pasa. Virginia a purba hui y e cos aki no lo caba bon.